Not all that glitters is gold. Hu na zwiṅwe zwine inwi sa muthu wa mufumakadzi na ḓo pfha ungari ni khou funiwa badi ni khou ṱoḓiwa badi nga havho vhane vha khou ni ṱoḓa hezwo zwithu zwa ni takadza nga maanḓa na gidima badi nazwo ee dzi ḓo huvha mmbya dza huvha nga maanḓa fhedzi a si dzoṱhe mmbya dzine hezwi musi dzi tshi khou huvha dza ḓo vha na kharedzhi ya u ḓadza ni athakha zwa vhukuma thi ri dziṅwe ndi hedziḽani dzine dza ḓo ri hu no tshi amba ḽeḽi ya ipfhi dza shavha dziṅwe dza ri hu ni tshi amba ḽi ya ipfhi dza ri na inwi na shavha dza ri na inwi a thi ri ee musi ndo amba ndo swika hafho zwenezwi musi vha tshi khou ḓiposa ḽa vhusiwana um u thetshelesa ndi a thetshelesa nda vha engage Uh, fhedzi hu songo vha na luvhilo luvhilo lu kwasha mbilu yaṋu inwi wa musidzana wa mufumakadzi ngauri havhaḽani ndi vhathu vho no funa u dongola na u thetshela ni ḓo vha thetshedza vha thetshela vha fushea vha fhirela phanḓa vha yo dongola huṅwe nṋe ndi vhomathetshela ane vha enda vha tshi thetshela dishi iṅwe na iṅwe vhaṅwe thi a thi khou amba uri vhoṱhe ende thi khou amba uri tshifhinga tshoṱhe zwino muthu ndi a engageavho uri hezwinoni musi arali zwi songo tshimbila zwavhuḓi nangwe ndo ita zwine zwa fanela uri zwi itiwe nga muthu wa tshifumakadzini u vhona uri zwithu ndi zwone zwone hoyu musuku ndi wone wone thi eh, uri ndi songo sala ndi tshi ḓisola nda ri hai ndo to ndo to gidimela ndo to dzhaa thi um zwiṅwe na inwe ndo ḓi to zwi vhona uri hai hezwinoni hai no hu tshi to pfhi a si izwo hafha ndi khou pengelwa zwino hezwo ni to zwi vhona zwo ri hafha ndi khou pengelwa i na hanefho tsheo i kha inwi uri arali muthu a khou ni tamba mutambo na inwi ni a gowa long na just u mu tamba mutambo uri ni mu ḓirivhule before a tshi ni ḓirivhula ndi musi arali ni tshi shuma ngo ralo so nṋe ndi khou tou amba vho uri muḓini wa goswi a huna malila arali ni tshi ḓi ofhela vho ni khou shavha u ḽiovhola ḽoṱhe na u tou ḓivhiwa uri hai hulani hayi eh wa no vona nga empfunzheni a ho la ha fhiri vhurukhu la ha fhiri tshikete ndi khou tou ambavho hayi vha si khou ṱoḓa u dzhia tsivhudzo yanga vha songo vhuya vha ḓi dina ngo ṱwa vha tshi fhindula nṋe ndi khou ṱoḓana na havho vhane vha nga vha vha na thaidzo yori eh, eh vha themba vhathu vha miṅwe miḓini Eh, nga nḓila ine hezwinoni vho vha themba vha vhona ungari vha na mikhwa yo nonga yavho mathina vha si nayo havhaḽa vhathu vha vho mathetshelane vho no tou funa u ḓithetshelesa kha mbeu dzoṱhe hu to vhori nṋe ndi khou amba vho ndo ima kha sia ḽa muthu wa mufumakadzi ndi khou amba kha sia kha masia oṱhe hu na vhane vha funa u sokou ḽizhaka ndi ndi zwine zwine vha funa zwone zwino havhaḽani vhene vha ri hezwi zwo no itea khavho vho no zwi fheliwa vha pfha vha tshi pfha vhuṱungu vha tshi pfha vha vha ndi khou amba na vheiwe vheiwe ni sina ndavha hai a thi khou amba na vheiwe lini ngo zwi vhona so hezwi mmbwa i tshi huu muthu ndi a thoma nda sengulusa nda sedza matungo na matungo uri imbia i khou ri hu i khou bva dzharaṱani ha muthu musi a si tshibianana tshine nda khou funa u thoma natsho fhasi tonga no mpfa ah